Ech begréissen iech dann zum fënnefte Part vun Animal Crossing Pocket Camp. Jo, mir gesinn eis erëm. Dat wat ech d'lescht Kéier am Part gesot hunn, dat mat deenen Updates a mat deenen Downloads, puh, also ass scho e bësse krass. All Kéiers wann ech dat Spill umaachen, muss ech erëm Updates an Downloads eroflueden an. Et ass fannen ech e bësse scho krass, grad fir en Handyspill. Ech maachen de Verglach mol eng Kéier mat engem anere Handy-App, mat enger anerer Handy-App déi ech momentan hunn, dat ass nämlech Pokémon Go, hei op eisem Youtube Channel vun Team Lucemburgo. Do hunn ech am Duerchschnëtt all 3, 4 Wochen eng Kéier en Update awer géif ech soen, ausser et si elo wierklech Bugs drop opgetaucht, da ginn déi och gefixt. Mee Pocket Camp, dat toppt et awer wierklech an et muss ee bedenken, Pokémon Go, also Pokémongo, ass eng App, déi jo net offiziell vun Nintendo am Fong ass, déi vu Niantic ass. An Animal Crossing Pocket Camp ass jo am Fong eng reng Nintendo-App. Et gëtt e bësse Suerge fir déi zukünftlech Handyspiller vun Nintendo. Sou, nodeems mer dann elo scho rëm bal eng Minutt hei verschwent hunn bei dësem coole Letz Show vun deem Spill, fir dat Den Zip stot ze downloaden geet all Moment virun, also haut am fënnefte Part, passend zur Fréijoersstëmmung déi mer jo mëttlerweil hunn, ass net herrlech dobaussen. Wäert der wahrscheinlech erëm de Video hei kucken wann et reent, mat Eemeren, Abrëllswieder oder Meeswieder. Mäi Gott, Maikäfer asbl léisst gréissen op dëser Plaz, ne gläich si se do. Dir hat dat héieren, den éischten Abrëll, da war eppes komm, voilà, lo ass de Bildschierm schonn ausgaangen. Voll Entertainment hei, et ass nach Wanter am Spill, well d'Opnahm eben e bësse méi schonn hier ass. Hei kucke mer nach eng Mitteilung och elo an engems duerch, déi mer e bësse braucht. Dat war eben vu Februar, wou ech dat opgeholl hunn. Do war eng Kristallaktioun am Gaang. Also et ass déi eng Säit schonns, et ass gutt, dat se esou Events, Special Events maachen, mee et kann awer och net sinn, dat pro fucking Event erëm en Download vu wéi vill Megabyte erofzelueden ass. Ech weess et net, et iwwerzeegt mech net. An déi Handy-Apps-Gedöns ass souwisou e bëssen eng Saach fir sech. Wann Nintendo do och erëm probéiert intern erëm ze schaffen, dat geet an d'Buchs an et entsprécht einfach net méi der hautzedaags der Situatioun wéi Apps oder esou sinn. Du kéints déi App do vergläiche mat aneren hei am Land, déi probéiere lo op Apps ze trimmen, wou den Zuch scho laang fortgefuer ass. Also e bëssen enttäuschend. Also deemno gëtt och mol eng Kéier e bësse méi Kritik fir Nintendo hei. D'Idee ass jo net schlecht, mee dir gesitt hei, ech hunn iech dat do emol net duer virgelies, well et einfach emol eng Special Event ass. Mir kréien eisen Dagesbonus hei nach wéi üblech an de véierte Stempel dann, da mécht et och esou richteg, dat de fënnefte Part ass, well mer jo ee versoff haten. Kucke mer eis nach, wat mer hei kréien an dann haut eben de Part, wou mer fir d'Fréijoer eis Blimmercher virhuelen, andeems mer Level 3 am Spill mol endlech ginn. An ech hunn ebe gesot, et gëtt eng Raclette Show, dat heiten, et gëtt net éiweg op dem Youtube Channel gewiss. Ech wäert nach e bësse selwer mech mam Spill ausernee setzen elo wann ech iech dat Ganzt gewisen hunn, mee elo de Moment ass et nach e bëssen, also mir hunn nach eng Passage guer net gemaach, also souguer zwou mengen ech. Voilà, hei kommen eng Kéier d'Schnëss fir e bëssen XP ze sammelen souzehoen, Erfahrungspunkten mam Bienche. Jo, gudde Moien. Hatt leet vill Wäert drop, den Dag direkt fréi unzefänken, also net bis an d'Nuecht eran ze zocken. Weess de TL Bendeka, Ech hu laang nogeduecht an et ass mir opgefall, dat ech vill fir hatt gemaach hunn an hei ass e Kaddo fir dech. Also Merci, wuff, also dat fannen ech ganz gentil, dat ass scho rëm Bestiechung. Da wësst der jo, wat geschwërmt vun deem Mippchen do op eis duerkënnt. So, dat ass ëmmer, dass si op der Schaff, wann een d'Kichelcher matbréngt, nächsten Dag heesst dat, dass s du hien ze maachen hues. Mir kréien also domadder och eise Frëndschaftsgrad erhéicht. Deen ass net wéi bei anere Leit hei am Land an der Gaming-Zeen, datt deen am Keller ass. Hei geet et ëmmer gutt virun. A mir kréien och dofir ëm Belounungen. Also ech muss éierlech sinn, dat dee ganze Frëndschaftsgrad erënnert mech e bëssen un de Sims. Dat heescht, dat Sims kritt seng säin Afloss op Animal Crossing. Ob dat am Endeffekt gutt ass, weess ech net, well fir Leit, déi déi ganz Rei net sou vill gespillt hu bis elo, Et war soss ëmmer einfach dass de mat de Leit geschnattert hues an eescht Like hues déi Foto krut an da war et Frëndschaft war gutt Punkt aus fäerdeg. Elo bauen bauen se hei an dat spillt eben och sou voilà ech kann mat dem Kathie net schwätzen wéi et ausgesäit nö dat pennt also do hu mer dann och e Bug meng ech fonnt ah lo geet et awer okay. Déi eng Säit fannen ech bëssen interessant, mee déi aner Säit, et erënnert mech einfach net un Animal Crossing, dat do ass méi Richtung Sims mat et géifen nach feelen, dass de Minuspunkte bei den bei den Déiercher kéints kréien, dann ass et effektiv u Sims ugehaucht. Mee souwisou déi ganz Level Ups mat de Frëndschafte bauen, dass a leschter Zäit mierken ech dat ëmmer méi oft a Spiller, dat dat méi opgebaut gëtt. Wann d'Leit schonn hir Social Life net op d'Been gerappt kréien, da solle se wéinstens mat Männercher an de Spiller sech gutt verdroen, géif ech mol einfach behaapten. Gutt, mir hunn der also hei gepackt, mir hu Level 3 domat och mol gutt erreecht, ne? An ech hoffen, dir hutt mol am Hannergrond mäin Handy elo net d'Hand, ech vergiessen d'Toun auszemaachen, JD well played, ne? Mir trëppelen elo eng Ronn hei ronderëm, also mir gesinn hei nach e bësse Wantermodus. Seet op eisem Youtube-Channel hei vun Team Lëtzebuerg, da gesitt der nach, wéi schnei ausgesäit. S, War wahrscheinlech am Mee wou dee Pater erauskomm ass, oder herno nach Juni, Juli, et weess een et net, muss een kucken ne wat d'Zukunft sou bréngt. Mee elo gi mer hei bäi de Geroid, respektiv dech bäi d'Belinda ne, dat muss eis och nach e bësse rëm nerven. Hallo TL Bendeker, ech hunn eng gutt Noriicht fir dech, deng Zeltplatz ass elo ëm e Gaartebräich erweidert ginn. Vun elo u kanns du seeën, Blummen nätzen, an de Blummen nokucken, wann se wuessen. Also no mengem Beschäftegung fir eist Liewen an ech soll mat engem Giroid schwätzen, an d'Kand kaum erwaarden, bis datt d'Blimmercher eben zu Blumme ginn. An hei fannen ech bësse schued, wisou steet do lénks dee blöde Giroid? A wisou steet do net zum Beispill e Gerd aus Animal Crossing? New Leaf vum Nintendo 3DS. Wou hunn se de Gäert higestach? Wisou gëtt dee G-Rot do rëm ausgepaakt? Also elo kréie mer elo eemol erkläert, Dir gesitt do si Lächer, do wësse mer wat elo erakënnt, Saatgut op Däitschen. Also mir kréien elo e Blummesom, deen jo ausgezeichnet elo fänkt mol un auszesinn. Also mir kréie elo de, ech weisen iech elo wéi dat Handyspill eben de Leit wëll bäibréngen wéi se Blummen erasetz. Mir gesinn et eben elo hei, mir ginn dohinner. Mer ginn dat do uklicken. Also mir kréien dat do wierklech, et ass gutt gewiss fir Leit, déi déi éischt Kéier dat Spill spillen, jo. Fir een, deen d'Spill laang spillt, dee weess, wéi dat mam Séie geet, ass et e bësse sou Äeh. Derfir ass et gutt, datt ech dat hei nokommentéieren, well et war wierklech, ech hunn et scho lech Kéier gesot, bei mir ass dat ëmmer sou Mhm, jo, cool, mhm. Dat ass, wann ech sou live, also sou meng Gedanken, wann ech d'Opnam maachen ouni Toun dee Moment. Cool. Also mir elo dann hei 3 Blimmercher opnee gemaach. Gesat ass gutt geseet. An Iech dann eng Kéier wat dat gutt. Elo kréie mer Dünger. Dat ass eben och elo flott. Den Dünger gëtt also hei och benotzt. Ass par rapport zu Animal Crossing um 3DS anescht. Ass de war fir d'Beem. Ech hat geduecht dat déi goldeg Friichte sollte bréngen oder de Geldbam sollt bësse gepuffert ginn. Elo gesi mer hei ebe wat dat op sech huet. An jo, gëtt dat dann och gemaach, dat do déi Blumme séier spréissen. Also ech wäert mech hei och an deem Spill mat deem Blummegedöns net ze vill ophalen. Fir mech ass et ëmmer wichteg gewiescht, datt sou ronderëm de Wee ëmmer esou schéi Blummen hat, och an den aneren Animal Crossing Spiller. Nodeel ass, bei deenen éischten Animal Crossing Spiller, do sinn d'Blummen och ëmmer no all Dag futti gaangen. um, um New, New Leaf hunn se deemools déi äh, schöne Stadtverordnung mat ze sprëch, dat Blumen net futti ginn. Du sinn schon haut glécklech driwwer, wann ze en Dach verpennt hues net ze spillen, da wat talschten enger Staat vu Blumen rem futti. Also et war so un Troll. Voilà, mir ginn heute mal Blumen können noch plëcken. Ähm, ich fand eben, also, nee, der das eng Handy-App, das limitéiert, du kannst net Dekoration machen wie an deiner eigener Stadt. an däi Wee maachen oder däi däi Blummebeet, wéi och ëmmer. Voilà, elo probéiere mer eppes, nämlech d'Blumme man e kräizen ass dat dann. Wat kënnt elo dobäi eraus? Kuckt, esou geet et. Also ech fannen, wat se elo nei gemaach hunn op der Handy-App hei, ass eebe elo déi déi déi Manéier, datt hien da mat der Blimmchen hinnergeet a säin säi säi Schissi ofmécht. Dat ass gutt. Eng Neiheet. Froe mech awer och just wéi dat erëm fir op der Switch ausgesi wäert. Hunn ech bëssen sou meng Zweifelen. Awer wann se do och sou eppes ufänke wéi dat hei, dass se just sou spezifesch Blummebieder, Beeter fir de Schues. Voilà, elo kënnt nach de Blumenhandel dobäi, ne? An äh, do kann een och eben nach Arrangementer mat. Dat fand ich zum Beispiel gut. Fir Leit, déi alt Blumme wëllen an hirem Haus stoen hunn, dat huet och ëmmer gewëssen Effekter fir déi Akademie a sou gehat. Gesitt Der, dann huet een eng Blimmchen a kann déi an e Blummebeet maachen. Ass gut fir de Campingplatz, fir einfach zu Dinner ze stellen. Wahrscheinlech verschidde Charakteren, déi dat dann och sou op sech äh, droen. Mee also fir en Neiausteiger ass et gut gemaach, muss ech zouginn. Mee wann s de awer ee bass, dee Animal Crossing wierklech elo schonn zënter Wéini war meng. Um Nintendo, um Nintendo DS hunn ech ugefongen gehat. Wann een domat ugefaangen huet a lo géi een dat do gesäit, ass et e bëssen, ah, mir kréie lo hei Kaddo a sou. À la Mar Fero, ne, lo kanns de alles hei maachen, da gesitt een elo wéi Mar Fero geet. Dofir ass och hei haut erëm méi e klenge Part wéi soss. Datt de Gero dat eis erkläert, also meng éischt Kritik, wisou de Gero et wor, ass de Gaart, ech wëll mäi Gaart zréck. Non, déi kassen awer mol. Dat ass iwwregens och elo geschwënn an der Zäit erëm gewiescht, datt de Tag des Jätens ass. Wisou bauen se dat hei? Ech si mol gespaant zu där Zäit, wéi et dann ausgesäit mat deem Event hei, ob et do och dann erëm déi schéi Miwwele gëtt, déi Blummemiwwele. Well déi, déi, do feele mer en plus dann nach ëmmer, dat muss a bedenken. Déi sinn net sou einfach ze kréien. Kréie mer Kaddo nach fir Vältesdag? Dat war jo och nach deemools am Jan, am Februar. Also Dir mierkt, et ass einfach, déi Léift vu bal zwee, dräi Méint mëttlerweil dran. Well dee, et ass, et ass ee Video, dee gëtt opgeholl an da geet en eng Kéier och bei den Eric, well dee sech e bëssen ëm d'Dekoratioune riets a lénks bekëmmert. An den Ënnerscheed zu deemools ass, et sinn zwee Leit, déi schaffe mëttlerweil, zwee Leit, déi niewebäi och Saachen nach organiséieren an net ëmmer op d'Videoe kucken. A mir maachen et eben als, och als Hobby an et ass net wéi aner Leit, déi dat am Fong och deen, deen Tempo hu wéi mir hei. Mir behaapten dat wär hiert Liewen an net vill gebak kréien. Esou vill dozou. Also fir Leit déi lo vläit enttäuscht sinn, wisou bréngt deen eis elo am Abrëll hei Videomaterial vu Febra eraus? Dat ass d'Erklärung, do gëtt eppes niewebäi, dat nennt sech Aarbecht, wou scho vill Leit recommandéieren, éischtens maacht Är Schoul fäerdeg hei am Land, zweetens kuckt dat Är eng gutt anstänneg Aarbecht maacht, well soss hues du hei net vill ze redetten an déi nächst Joer gëtt et net besser souwisou. Et, wisou soen ech dat? Ech soe just Wunnungs. Um Wunnengsniveau hei am Land kanns de et knécken ouni Aarbecht eppes ze gebak ze kréien. Voilà, mir gi lo eng Kéier hei zréck, ginn nach Blimmercher geplanzt. Mir gesinn also, mir hu genuch Krut gehat hei effektiv. Natierlech, et gi vill Variatiounen, mee ech ginn lo net an dësem Part op all déi verschidden Tulpen, Aurikelen, Gänseblimmercher, Wat hu mer nach? D'Rousen natierlech däerf een net vergiessen. D'Veilercher, esou fir Mammen a Pappendag goufen déi och ëmmer spezieller. Mee ech wäert warscheinlech wéi vill Leit hei Chineesesch schwätzen, well déi Animal Crossing net esou vill gespillt hu wéi aner Leit. An Vergissmeinnicht, déi ginn et jo och zum Beispill. Hei si mol mat Tulpen haut gehäit. Mä jo, lo weis ech eben, dat ech lo, ech kann dat do och alles elo ausnotzen, andeems alles do drop geknuppt gëtt. Vum Dünger halen ech net, hunn ech schonn an engem Post seng New Leaf net vill gehale gehat, soen ech éierlech. An ech maachen et och hei net. Et war wierklech um 3DS war deemols eng Challenge mat du muss 50 Sténger kafen a kriss eng Auszeechnung. Ech hu mech do wierklech 50 Deeg doduerch gequält fir dat ze packen an déi Goldauszeechnung ze kréien. Fir de Rescht brauch ech deen Dünger och net, well deen déi schéin Stadtfarwen ugëtt. Sou gesäit eben aus wann een e Villager. Blummen elo planzt, dat huet sech och verännert par rapport zu den aneren Animal Crossingen. Op déi eng Säit ass et gutt, berouegend, se maachen Progrèse, se maachen Neiheeten eran, mee déi aner Säit, ech vermëssen de Gaart einfach. Dat ass mäi gréisste Problem an dësem Paart. Soss huet e keng Problemer a sengem Liewen. Holy shit, wat dat do ronderëm erëmlallt! Dat kritt erëm Dislikes, ne? Op dëser Plaz e ka décke Merci, datt Der mer Sou vill Dislikes hei um Youtube Channel vun Team Lëtzebuerg ëmmer bréngt wann ech Video eraus bréngen, dat gefällt mer dat awer ëmmer iech déi Méi maacht fir dat nach eran ze zéien, fir déi Videos iwwerhaapt unzeklicken an dann deen Effort ze maachen. Dofir maachen ech motivéiert virun an dir sidd déi bescht Community, Hashtag Family also wësst der Bescheed Kanner. Gutt mir hunn also Bleemercher erëm geplanzt, sou lass awer sécher si mer um Enn vum Pad gekomm. Nächst Kéier gesi mer da wat mat de Blumme geschitt ass. Mir kucke leien eng Kéier wat bësse sou wéi dat iwwerhaapt ausgesäit den Inventar. Ech soen iech erëm décke Merci fir d'Nokucken. Mir hunn also haut geléiert wéi Blumme ugeplanzt ginn. Gitt Gäertner, wann der soss näischt an hirem Liewe gebak kritt. Dat ass och eng schéin Aarbecht ne. Ech maachen et och gären, als mäin Hobby, mee als Aarbecht allerdéngs net. Mir ginn hei eraus an dréinen an d'Hierchen hei ronderëm. Dat war et dann. Nächst Kéier kucke mer da wat dobäi erauskomm ass mat de Blimmercher. Ech soen iech décke Merci fir d'Kucken a bis déi nächst Kéier. Maacht et gutt.